Ырыкун мӗнле каламалла чӑваш телевиденийӗ паян чӑваш радио те шел пулин те мускавсем алла ҫавӑрса илнӗ пирки вӗсем республикӑра та кӑштах ҫамрӑкӗ пилӗк вунӑ минутсерен тухса тӑраҫҫӗ те эпир ӑна тӗрӗссипе каласан курмастпӑр та чӑваш спектаклӗсене чӑваш концерчӗсене, ытти халӑхсен мӗн калаҫӑвӗсене, ҫынсен шухӑшлавӗсене пултаруллӑ ҫынсен, ученӑйсен, халӑха аталантарас тӗллевпе ытти нумай-нумай ыйтусене ҫутатас тӗлӗшпе шел пулин те пирӗн паян телевидени ҫукка. Республика паллах хӑйӗн телевиденине уҫасшӑн кабель телевиденийӗ. Шел пулин те паян Чӑваш наци радио те ҫурма хӑватпа кӑна ӗҫлет, мӗншӗн тесен ӑна ӗнтӗ Етӗрнесем, Муркашсем те илтмеҫҫӗ, передачсем те йӗркеллӗ илтмеҫҫӗ, хулара та, Шупашкарта та, шел пулин те, эпир ӑна виҫҫӗмӗш каналпа кӑна наци радионе итлетпӗр. Вот. Ҫавӑнпа та Чӑваш чӗлхин инҫет вӗрентӳ центрӗн Михайловкӑри тӗп шкулта интернет телевидени чӑн-чӑн чӑвашла интернет телевидени уҫни Ман шутпа вӑл питӗ пысӑк ӗҫ йӗркелевакан питӗ пысӑк ӗҫ, кирлӗ ӗҫ. Енчен те пирӗн нумай чухне патшалӑх тӑваймасассӑн та эсир ҫавӑн пек мӗнле калма хӑвӑр вӑй-хӑват тупса, хӑвӑр ӗллевпе шухӑшласа, енчен те унта тӑхӑр вунӑ процентӑн чӑвашла передачӑсем, чӑвашла пӗлтерӳсем, чӑвашла культурӑна ҫутатни, ытти нумай-нумай ыйтусене чӑвашла ҫутатаҫҫӗ пулса ҫутататӑр пулсассӑн ман шутпа ҫав тери калама ҫук пысӑк ӗҫ тӑватӑр тесе шутлатӑп эпӗ. Ҫавӑнпа та сирӗн интернет телевиденине чӑн чӑвашла Михайловскри тӗп шкулта тӗп шкултан пӗтӗм тӗнчери чӑвашсем патне тӗлӗнмелле передачӑсем культурӑна хамӑрӑн историне тӑван халӑхӑн чӑваш халӑхӗн историне ҫутатнине пӗлтерсе, тӗрлӗ хыпарсене пӗлтерсе Чӑваш наци конгресӗ мӗн тунине пӗлтерсе тӑрсассӑн ман шутпа унтан вырӑнлӑрах, лайӑхрах, кирлӗ ӗҫ вӑл сахал та теме пулать. Пирӗншӗн ку питӗ уйрӑмах хаклӑ. Мӗншӗн тесен эпир пӗтӗм тӗнчери чӑвашсемпе ӗҫлетпӗр. Ҫавӑнпа та сире эпир сирӗн телевиденине чӗнетпӗр хамӑрӑн акатуйсене. Кӑҫал Пирӗн пӗрремӗшпе тӑваттӑмӗш июньте ӗсӗркелетӗр Чӗмпӗр облаҫӗнче Пӗтӗм чӗнчери чӑвашсен агатуйӗ пулать. Ҫавӑнпа та унта эпир пурне те чӗнетпӗр. Чӑваш наци конгресӗнче кам килме кӑмӑл пуррине шӑнкӑравласа пӗлтерме пултаратӑр. Ҫавӑнпа та хапӑл туса кӗтетпӗр. Унта та сирӗн телевидение ҫак питӗ, питӗ пысӑк уява ҫутатсах тӑрассине, ҫакӑн пек уяв пулассине пӗлтерсех тӑрассах шанатпӑр. Мӗншӗн тесен пирӗн халь Чӑваш Республикин Президенчӗ Михаил Игнатьев тата Чӗмпӗр облаҫӗн губернаторӗ тӗл пулса, Морозов Сергей Иванович тӗл пулса ятарлӑ делегаципе кайса, ятарлӑ килӗшӳ туса килнӗ хыҫҫӑн, ман шутпа ҫакӑ сирӗн ҫак ӗҫ пирӗн аталансах пымалла. Ҫавӑнпа та эсир те ӑна ҫутатасса шанатпӑр. Унта кӑна мар, Шупашкарта та пирӗн акатуй пулать. Яланхи пекех пилӗк ҫӗр ҫул ячӗпе хитретекен паркра ҫавӑн пекех хамӑр пӗлтӗрхи пекех пӗтӗм чӑвашсем пухӑнсан хамӑрӑн мӗнле калам вӑйӑ картине тӑрасшӑн. Алла-аллӑн тытӑнса вӑйӑ чӑваш авалтан пыракан чӑваш халӑхӗн Авалтан юрлакан юррисене пурте пӗрле алла-аллӑн тытӑнса юрласса шанатпӑр эпир. Ҫавӑнпа та сире пысӑк ӑнӑҫу, пысӑк ҫул, аталансах пырӑр, вӑй-хӑва тилӗр, чӑваш халӑхӗшӗн, малашнешӗн тӑрӑшма сывлӑх сунатпӑр, ӑнӑҫу сунатпӑр.